saka tauya kumhangura uku uyu ngomwana wekudonha uyu ane nguva yekumboti zvinomboita siriyasi hmm. zvekuti anombozarirwa zvekuti tobva tatomboenda kuchipatara kuchinhoi monzi kunoku haa zvekutoda parirenyatu hmm. ndoanonokwanisa kunovheneka kunoona kuti pane mwana tinombobvunza kuti ndiwani hmm. chinobva chati haa handitauri tange munhu ari kurasika kana uri ehe zvisiri kunzwisika kuti chii ebva atoti ha zvandiri kuona pana pasi kuita munondiurayisa munoda kuti ndiite sei mm. ndichikuudza kuti ndine zvandiri kuita sei zvandiri kuona apa anenge agarwa nechinhu chiye kana kuti anenge atori iye iye ari ega eh, uzoti ndiye asakutotaura eh, eh, achitotaura achitotaura chaizvo chaizvo pesenari saka ndikada kungoziva kuti chinhu chinomugara cheche tingati chii ah. pane izwi here ramunobuda kuti pane wamunoona kuti pane pane ari kubudira paari rege ndidaro ah, chinoratidza kuti chinhu chikwambo chaicho because anotochinja mudhu nefesi zvese zvinotochinja utonyatsona kuti haa ah. haachisiri haasiri haachisiri pachinotaura chinhu chino pane zvimwe mashoko achiri kutaura pane zvachiri kubuditsa here pane mwana e, pane mwana tinombobvunza kuti ndiwani chinobva chati haa handitauri ini chandangotumwa chete ndiri kuda chi nyama nyama saka pamashure panenge panga pati potsokei eh, tisati tasvika ipapo eh. akagwesha almost 100 meters mm. achigwesha kunge nyoka nedumbu so achigwesha nedumbu kunge nyoka so tobva tatoshandisa ushandisa munamato ebva atombotochi bengeni asi kubengenuka kwaita ndoke maawazi mashi mashoma mm. zvobva zvatanga futi saka zvaichinja kuti nhasi zvakaita muitiro azvaita hmm. zvakaona kuti apapa zvinenge zvatikundikane here kana kuti chii mangwana zviri kuya neumwe neimwe futi stage zvichingochinja zvichingogrowa growa growa growa kusvikira zvasvikira pazvira orit eh, ndida kumboti ndimbopinda mbijana mukati meupenyu hwenyu imimi dambudziko iri rangotangira pane musikana here kana kuti Pane zvimwe zvanga zvichimboitika mukati meupenyu hwenyu imimi? Ah, dambudziko harina kutangira pane musikana. Eh. Dambudziko rakatangira kumashure. Mm. Tongoti inini ini ndichikura ndichiberekwa ndichinzi ndakuzivawo. Mm. Eh, Ndakakura pana mkoma wenumber two kubva mumba mm. mumba medu mm. e, ane chirwere chekudona mm. like ngepfari ndozvaanoita sei ndozvaanoita saka chirwere ichi ndichizobvunzo vakuru vanga varipo pamusoro pangu zvekunzi akatanga kudona nechirwere ichi ari grade four aitobvawo kuchikoro ndopa akangotanga kuita sei kuita asi pamwe pese apa anga atori right ndopa zvakabva zvatanga zvatanga kudaro manje saka zviri kunzi vabereki vaifamba ndomatauriro avaita sei avaiti tose vana vabereki vaifamba asi mukufamba kwavaita vaita ha dambudziko raramba kuita sei kupera raramba kupera kureva ri mwana uyu kureva ri mwana uyu zvichinzi hai inenge chi inenge ngozi
kuitika pane muya ane chirwere chekudonha mm. awo ah, orit tiri vana katiri kukura saka tati kurei kurei ichi chirwere ichi chiri kuita siriyasi ka ndo zvaakutoita zvokutoziva kutoti akutorwara nechi mm-hmm. nechirwere chekudonha Alright.
Zvadakuro vatozopedzisira vatosiya kufamba naye vachitoti eh, pamwe pacho kwavaenda kumbatsiri vakatoti ah, handisaita zvekufamba naye because vamwe vacho vakundiudza kuti ah, ndini ndakaita sei ndakanganisa mwana saka ndopavakabva vaita sei tongosiya naye kufamba naye kusvika paipapo kusvika mudhara pavakazoshaika kusvika izvozvi Saka- anorwara nechirwere ichocho saka mudhara akazo- akashaika 2015 Acheka 2015 kuhurungwe tanga takarima foji yange yakawanda mm. saka panguva yayo akasheka tanga tangoketa almost two mabhero efoja kuda ngomhanya unotengesewa titi zvikavhike saka ichingobva unotengesewa vakatuma mwana mm. ndiye akanotengesa foja iyi anova uya aripapo ndiye akanotengesa foja ipi two bills dziya dziya ndobva vatouya nemari baba vakatoti ah, rega ndiende kupi mm. ndomboenda kumashops saka pakaenda kumashops vakabatana nefriend dzavo varipo three mm. vakakerana pachimotobek one mm. saka vasati vasvika kumashops kuya kuya ndara ndopa vakasangana nechi netsaona vakasangana netsaona aidriver akafira pasport eh. eh, baba ndo vaiva vari pakati eh, kudaira kana kutaura vanga vasingataure ukadzvanya musoro chigumwe chaitopinda uchiti pese powadzvanya chaitodhofonywa kaso kutange hara avo chairo riya riya musoro mm, ndo patakapedzisira kutaura nababa papi ipapo mm.
vakamhanyiswa kuchipatara kuchida mwoyo mm. e, vamhanya kuya kuya havana kumbogara mazuva mdara ndibva vaita sei ndibva vashaika mdhara ashaika mdhara auya taradzikani taradzika mdhara takabva kuurungwe uku tiita zvekutiza mhm. tichiti vavengi mhm. vadai vadai vadai takabva kuurungwe kunga zvekuma 12 dzeusiku mhm. ndopa takarongedza zvinhu zvese takatiza ikoko tatengesa foja totatotama kubva kupi ikoko kuya kumangura saka tasvika kumhangura e, tongoti such as pakatanga kushaya bamunini munin'ina wababa mm. ndozopa zotera iye mudhara mm. bamunini ava vakangotanga kungobuda ropa mukanwa nomunhu ari kumuta mm. pakazomhanyiwa ikokoko vakatosvika munhu kusisina kwakungozoenda kuchipatara asi munhu anga atoita sei munhu anga atofa hatina kumbodhonza nguva mdara futi ndivaita sei ndivatevera futi kuti mafiro acho ane zvirikuti mafiro acho ane zviri chekuita ane chekuita mm. saka isisu manje sevana tanga tasara tanga takusha manje tichita kuita ah, titize kupi kunoko akusi kugarika ndipa tikatiza kuya kupi kumangura saka tauya kumangura uku uyu ngomwana wekudonha uyu ane nguva yekumboti zvinomboita siriyasi mm. zvekuti anombozarirwa zvekuti tobva tatomboenda kuchipatara kuchinhoi monzi kunoku haa zviri kutoda parirenyana mm. ndoanokwanisa kunovheneka kunoona kuti chii bcause anenge akuzarirwa futi mm. akufemera padenga akudii azvizisika kuti chii chiri kuitika pomboita kunge zvinhu futi zviri kurova futi pambi mm-hmm. ipapa saka ndo mabvira zvakaita kupi mm. kumashure kumashure eh. imimiwo muri vaviri ipapo pane zvimwe zvekuti unosangana une zvamusinganzwisiwo muupenyu henyu here kana kuti ya eh. inini zvangu pachangu mm. eh, mba mangu chaimo munopinda shiri shiri munopinda shiri ma 88 mm. munopinda shiri ndakangobatidza light inobva yabuda ndakadzima yopinda ndakabatidza yobuda mm. nekupotsiwa nenyoka ah, kwete zvekuchinyatsoona here wakarara wakamuka zvinoitika sei ndakamuka chaizvo chaizvo kwete zvekurota masikati machena mm. nyoka ndinotoita yekutonzvenga kudai mm. ichitoda kutouya kuda kutondiruma ndotoita kunzvenga pane mumwe anenge achiionekana kuti mukoma anogona kuioneka ndionoiona chitinyoka aiwa tiri se yandikanzvenga iyoyoyo vanhu vazhinji vese pamba vangu aripo wakaiona hanzvadzi yangu yandinayo kunoku anga aripo hmm. ndiye umwe wacho vandaiti tigariridza uko hmm. tiuraye nyoka vese vanga vatipokana nana mai vanga hmm. varipo orit nemubhaundi so kuti rega ndipinde mubhaundi ndikuona mune chirwaivi chiya chiya ah, chimu chihombe chinenge chitsuro chirwaivi ndo ndabuda mumuyo muya ndichimhanya ah, ndakazodzokera futi makare ndakuona maane nyoka live kwete kuti ndiri kurota mm. ndiri kubatwa nemadzikirira aa ah, ah. mm. seizvozvi zvandingori izvi ndichisangana nezvinhu zvipi izvozvo saka time yandikatora danda ndichinorova nyoka iyayo mm. yabva yaburitsa futi chi chigwaivi futi chiyachi
inochinja nyoka ya kana kuti yakachiburitsa like kuchiburitsa mudumbu mayo chirwaivi futi chiya chiya ndobva yachiburitsa futi chi mudumbu dumbu mayo ya
panotyisa ndichida kungoti dzokei pane musikana wedu uyu gudo riya rakazombodzoka here kana kuti zvakangoitika musiwo gudo rakadzoka eh. radzoka eh, pane fodya eh. yaisungiwa kumunda eh. saka gudo riye rakazodzoka pachi mm. pafoja ndo parakazopedzisira kuda sei isi tichizoya kunoku tanga tatobva kuriona amatobva riona eh. orit ah, saka pane mamatsanangura kuti baba vakashaika ko amai vanotiwo chii nezviri kuitika izvi mukati meupenyu hwenyu notinazwa muchiti mai varipo Eh, mchembere vanongoti fambai mm. eh, fambai mugadzirise chi zvinhu eh, dambudziko koyo vanotaura here kuti sei vasingadi kufamba nei kana kuti vanongoti fambai chete ah, pamwe pacho tinombofamba asi mukufamba manje pane zvinozoitika zvinozoitika eh, pane zvinoitika mukufamba tiri tese zvinovhiringidza
mukada kungoti fambei nawo pane zvinoitika pane zvinoitika asi mukafamba mega munotobatsirwa eh, zvichiperafamba tega tinotobatsirwa asi mukufamba tega macho mari manje eh. ndoinenge ichingoita sei ichipera dambudziko risingaperi risingaperi eh. orit nda kutaura namukoma ava kuti mukoma imi muda kuti mundiudze kuti muri kunzwa sei muchiona hanzvadzi yenyu ichitambura nese zviri kuitika izvi nerubatsiro rwamuri kutsvaga kumhuri yezimbabwe atsveke zvinhu zvakatotiomera zvekutoti ipapa apa tatotadza kuziva kuti todii ndesaka matotiona taita sei hmm. tauya kuno kuzotsvaga rubatsiro kuti tingabatsirikane sei izvo izvi kumashiro ukoko mukadzi wangu nini akambopenga three months achiita sei achipenga hmm. ndakabva ndazoshaikirwa kufuna mwana mukadzi abva kusunguka mwana akabva mwana achisvika padheni zve one day rakangorara padeni svika mangwana makuseni mwana akatongomuka akaita sei akaoma mama yanga mwana iye hapana chaakatomboona kuti mwana aita sei hmm. ashaika sei but kuchipatara uku tatobva naye bhobho taburudzwa muchipatara bhobho hmm.
saka zvinokukuva zvinorwadza zvishu emamwe atambudziko amuri kusangana nawo ah,
mukadzi paakarwara kudaro dzimwe mukadzi atoona mumba zvotii mukadzi airwara hmm. baba nenge nyoka pane nyoka dzaita sei enda muno mumba but nyoka dzakandishandisa kuti dzanga dziripo tiri dzakaita sei dzakamoneredzana so dzichifamba dzakaita sei dzakamoneredzana kudaro dzaitooneka nyoka idzodzo dzaitooneka aiwara uye ndiye akatotanga kudziona akaita like kabota eh. achisvinura achitarisa ndobva aita sei ndobva ona nyoka pakanzondimutsa dzaka dzatopinda pasi pembira ndakazongoona mushe dzichitonyura kudaizo hmm. ndichitarisa ndakaona nyoka dzii dziradzo dzapinda mumwene wemakonzo dzapinda mumwene wemakonzo kudaro ndopa tikazodzimboirisira mvura takadira imomo nyoka dzii takadziburitsa takatodziona dzii dziriko three takadzimbodzipisa
ya pa pane nyaya